Boldy men indi çydamok. Düşünýäňmi çydamok talagym ber maňa.
Oho! Didar jan, özüňmaý dos? Gowy gowy dos. Özüň gowumy?
Hawa menem gowy. Beh, görüşmedigimize ýedi-sekiz ýyl dagy bolaýdy öýdýän, hä? Hawa dos.
Gyzym, hany daýabigiň Sanabyydany? Gyzym gowumy?
Tüweleme. Gyzyňmy? Hawa, gortanjym. Mundan uly ýene bir gyzym bar.
Düýn. Ýene-de bir gyzym boldy. Ine, şoň üçinem gyzym bilen ejesini begendireli diýip, ikimiz bir zatjyk alaýaly diýip geldik. Bärik, senem bir zat almaga geldiňmi? Ýok, men şu ýerde işleýän. Wiý, şeýlemi?
Onnoň özüňde näme täzelik? Seňem-ä iki-üç çagaň bardyr? Senem şo meň bilen bir ýylda toý edipdiň dämi? Hawa-wa, ýöne entek. Çagam-a ýok. Wiý, nätdiňaý? Entegem. Aý, hawa, maňlaýda dost, nätjek? Gynanma dost, gynanma. Alla saňa-da şeýle çagajyk gujagyňa almak nesip etsin. Ämin dost, ämin, şeýdi. Hany gel geçsene, haýsy gyz bilen görjek? Gel hany. Hany görüşdireli dost.
Seret, ýekeje gyzym bardyr. Iň gymmadyndan, gowusyndan alaly, düşündiň dämi? Bolýar, yhlas.
Intäk çagamyz üç ýaşynda bolsa. Kän gürlemede diýleni etsene sen. Seret, şularam gowja eken-a. Hawa, gaty gowja.
Salam, dogan. Salam. Näme gözlediňiz? Aý, nä, kakamyz ýekeje gyzym bar diýip, gyzyl lakal diýip, gyzyma bir zatlar aljak bolýas. Ýöne gyzyllar gaty owadan eken. Aýnagortda bahalar amatly diýip eşitdim. Kakamyz urup bilsek özümize-de bir zatlar alyp beräýmezmikä? Öňem iki ogul bir gyzymyz bar. Gyzymyza taý bolsun diýipdik welin, uzi muňa-da ogul diýäýdi. Wiý, şeýlemi? Tüweleme. Alla saglyk bilen gujagyňyza sag-aman almagy miýesser etsin. Serediň siz haýsyny dakdyňyz gyzyňyza? Ýa siziňkiler hemmesi ogulmy?
Men entek çagam bolmansoň bilmedim-dä. Entek bize bu zatlary almak nesip edenok. Wiý, bagyşlaň, bilmändirin. Bagyşlaň, dogan. Ýok, zyýany ýok. Ine, dogan, sizi şu gyzyly görüň. Hä, şumy?
Hawa, gaty gowja eken.
Essalowmalikim, agam. Gel, näme hyzmat? Dogrusy meň bu zatlardan kän başym çykanok. Munça zadyň içinden. Hawa, ol-a şeýledir. Agam kime, geýnejemem ýa? Oglum boldy.
On ýedi ýyl diýlende, birinji gezek kaka boldum. Alla meni on ýedi ýyl synap, On ýedinji ýyl diýlende ogul perzent berdi.
On ýedi ýyl. Ýene şu öňki-öňkülikmi? Aýyr diýen şu zad-ow! Bollet diýen saňa! Saňa dogulmadyk çagaň eşigini näme edýäň-ow? Saňa diýýän, gözüň görmesin, düşünýäňmi? Doýurdyň-ow! Ýok şo çaga, ýok! Ýok!
Meňem arzuw etmäge hakym bardyr-a! Hakyň ýok, düşündiňmi? Ýok hakyň!
Men ýadadym. Hemme zatdan ýadadym, Ahmet. Düşünýäňmi? Boldy, men indi çydamok. Düşünýäňmi, çydamok. Talagym ber maňa. Men indi seň bilen ýaşamaýan.
Sen hiç ýerigiň gideňok. Düşündiňmi? Şu zatlaňam gaýdyp öýde görmäýin.
Şoň üçin şu wagt näme aljagymam bilemok. Özümi şu wagt edil düýş görýän ýaly duýýan.
Gel agam onda sen. Şulary gör şu taýda. Häzir gelýän. Agamjan ine, nesip etsin. Sag bol. Saňa-da Hudaý ýetirsin.

Her aý sessizlik.
Menem ýadadym. Ýöne senden ýadamok. Garaşyp ýadadym.
Bagyşla Ahmet. Menem seň ýüregiň kän agyrtdym. Eje bolmaga howlugyp, aýallyk borjumy ýadymdan çykaraýdym öýtýän. Bagyşla.
Käwagt bagt diýlen zadam kimlere ir, kimlere giç gelýändir. Belki bize giç geljekdir. Belki umuman
gelmese näme? Geler, geler.
Esasy zat agzybirlik hemem. Sabyr edenden baýragam uly bolýandyr.
Edil özi hemme diýen zakazaňyz on bäş minutdan barar. Hawa-wa. Edil şo platformada näme haryt zakaz eden bolsaňyz, şolaň hemmesi barar, arkaýyn bolaýyň nesip bolsa. Oglanlar, Salowmaleýkim.
ýetişýäňizmi?
Hawa başlyk hemme zat gül ýaly. Aýdyşyňyz ýaly maşynlara GPS-lerem dakdyk. Indi hemme maşynlarymyzy arkaýyn oturan ýerimizde haýsy maşynyň nirde näme işläp ýörenini arkaýyn görüp bilýäs. Gaty gowy. Aradaky restoranyň zatlary bilenem satyjy bilen alyjyny birikdirdiňizdämi? Oglanlar serediň, biziň bar maksadymyz halkymyza ýeňillik döretmekdir. Düşündiňizmi? Başlyk,
Dogrusy bir hilrägem welin, ejem ýaranokdy-da, bolnisa ýerleşdirdik. Ýanynda-da aýalym bilen çagalamma. Onnoň ukol derman diýdi, garaz, ýanyna barmasam bolanok-da, başlyk. Gidiber, gidiber arkaýyn, gidiber. Sag-amanja gowulaşsyn. Sag boluň, başlyk. Taňryýalkasyn.
Hawa, menem barýan, birki sagada. Aldyňyz näme? Ejeme bildiräýmäň, sürpriz etmelidir. Bar, bolýar, bararyn. Doglan günmi?
Hawa-laý, şu gün ejemiň doglan güni. Hemmämiz üýşüp sürpriz edeli diýip, sowgat alaly diýdik. Oňam sowgadyny alypdyrlar eýýäm, şoň üçin jaň edýäler. Doglan gün bolsa ýetişýäň dämi, sagadam-a bäş bolupdyr. Ýetişerin-aý başlyk.
Bar gidibersenem. Birki sagada ir gideniňden hiç zat bolasy ýok. Esasy zat, ejeňizi begendiriň. Sag boluň başlyk, taňryýalkasyn. Köp sag boluň. Zakazlaň hemmesem ugradylandyr, arkaýyn bolaýyň başlyk. Bolýa sag bol.
Sag-amança geçiň. Sag boluň, sag-aman oturyň.
Jan oglum, sen beýdip işleseň özüň kesel edersiň. Gijelerine-de iş diýip ukyňy alyp bileňog-a. Arasynda dynjyňam alaý. Işleň nähili onsoň, gowumy? Işlerim gowy ejem. Ýakynda täze programma döretdim Brrrk diýip. Şo programmaň içinde islän zadyňy arkaýyn oturan ýeriňde islän zadyňy görüp bolýar. Oturan ýeriňde islän zadyňy sazlap zakaz edip bolýar ejem. Sen meni alada etme. Ogluň halkyň hyzmatynda ejem. Şu gün irräjik öýe barjak bolaryn bolýamy? Iň bolmanda jaň mywralla oglum. Günüň dowamynda ýekeje sapar eje men gowy diýseň öýtseň boldy maňa. Kyn zatmy şol jan balam. Bolýa, bor onda. Senem saklamaýyn. Wagtly-wagtyna iýip-iç, dynjyňy al, hor bolma. Bor eje, bolýa.
Eliň boşan wagty hökman jaň et oglum, garaşýan. Sag-aman işle. Sag-aman işle, oglum. Bor eje, bolýa.

Jan oglum, sen biri işleseň özüň kesel edersiň. Gijelerine-de işdip ukyňy alyp bileňog-a. Arasynda benjigem alaý. Işleň nähili onsoň, gowumy?